Yn ymuno fi am sgwrs rwan, mae Nicky John yn sgorio! Reit Nicky, ti'n cefnogi Manchester United. O na! Maen nhw'n chwarae heddiw ma erbyn Aston Villa. Yndi maen nhw. Ond o'n i'n siarad am hwnna yn fanylach yn y man. Iawn, oce. Mae gen ti newyddion mawr i rannu efo ni oes Nicky? Oes, mae gen i.
Be dio?
Paid â neud hynny wi. Mae Nicky John wedi dyweddïo! Yay! Llongyfarchiadau! Diolch yn fawr iawn a dwi'n teimlo fel i ni Ymddiheura am unrhyw nonsens sy'n dod allan fy ngheg heddiw 'ma achos dwi 'di bod yn gwbl effro ers tri o gloch bore 'ma. So, ie, dwi dwi chydig bach yy wel, dwi 'di cyffroi chydig bach. Ond pryd ofynnodd dy gared i chdi brodi chdi 'ta? Neithiwr!
Neithiwr? Neithiwr, neithiwr.
Ia, o'n i 'di bod yn gweithio ym Mangor drwy'r dydd a nes i gyrraedd adra a wel cyn i mi cyn i mi gychwyn adra ges i'n neges destun ar y ffôn yn deud Ydy, please adlu mi wybod pryd ti'n um, gadael, mae'n bwysig. Ac o'n i'n meddwl, o, oh, gret, mae wedi prynu stecs i ni. A mae o, mae o eisiau gwybod, achos mae'n gwybod bod fi'n licio'n stec, chydi bach yn bing, o, oh, gret. Wedyn, tynnu fyny, wedyn, tu allan i'r tu, ac agor y drws. Yes. Dwi'm yn gallu ogleuo bwyd yma o gwbwl. A wedyn yym nes i gerdded mewn i'r Wylfa ac o'dd 'na ganwyllau'n bob man. Ia ac o'dd 'na miwsic ac o'dd 'na champagne. O' chdi 'di ama' o gwbwl? Yy na yy do- o'dd do'n i ddim yn disgwl hynny ddoe o gwbwl o gwbwl. Dyna'r peth Ola o'n i'n disgwyl ar ôl cyrraedd nôl a ffordd far ar ddoe. Os yn ti sy'n erbyn ti'n mynd i brodi? Um, nac oes, ddim eto, er dyna un o'r pethau oedd yn mynd drwy mhen i am dri o gloch bore yma, ond dwi'n meddwl fydd na, fydd na spel i ni gael safio yn gyntaf wedyn, uh, falle gawn ni sgwrs am y peth nes mlaen. Wrach wir, reit, ti'n mynd i weld e, uh, Be ddigwydd X Factor wyt? So, dwi yn, uh, pethefnos i heddi yma. Dwi, um, dwi wedi dweud o'r blaen, dwi'n hynod o sad achos dwi wrth y modd efo'r X Factor. Dwi just yn un o'r bobl trist ma sydd yn goro gwylio bob wythnos ar nos Sadwn, a wedyn gwylio'r canlyniadau ar nos Sul. A wedyn, um, gysi anrhagdolig gen uh, rhiannu Gwion i fynd i weld yr X Factor ym Manceinion ac o'n i fel o waw grêt ac oedd o jyst fel o grêt diolch yn fawr iawn ond 'dan ni'n mynd i weld nhw bythefnos i heddiw 'ma. Jedward. Jedward. Ie Jedward ti'n edrych ymlaen i weld nhw ie? Na o'n i yn o'n i'n casáu Jedward yn ystod yr X Factor ond dwi'n edrych ymlaen i weld yy Olly Olly Murs a Stacey Solomon.

Ond wyt ti'n gallu enwi buddugwyr X-Factor i gyd sy 'di bod ers 2004? Yym, ga i neud nhw am yn ôl? Yy, Joe, wedyn Alexandra Burke, Leona Lewis, Leon Jackson... Ia, da iawn!
Yy,
lle dwi 'di cyrraedd? Shane Ward a Steve Brookstein. O'n i methu... Ti'n cofio Steve Brookstein?
Digwydd bod o'n i 'di anghofio amdano fo, cofiwch. Man U yn erbyn Aston Villa heddiw 'ma, yn amlwg ti isio Manchester United ennill, be fydd y sgôr?